Xarabank jilqagħkom għall-ewwel darba. Mela dax ħaqqu! Ġielidikom!
Quddiem ifeħ rabtilhom ta' Division Two. Qliebhom dażż, without any reason. Dak li kienu t-Twin Towers. Ma ħallux tiġi gwerra fuqna! Kien hemm strejġ ta'.
U jisparawlu. Ħadd ma jista' jemmen li dan il-Papa. Il-Ġermanja waqt il-World Cup. Insellmilkom mill-Pjazza tal-Vatikan. Dan huwa l-bidu ta' staġun politiku ġdid. Is-Sitt.
Eżorċisti. Wasalna Ħaiti.
Hawnhekk il-gwerra. Kellu jmur sitt pajjiżi oħra. Le, mhux huma kollha. Fl-aħħar se jinħeles. Terroristi li għaddew minn hawn u sparaw in-nies. Is-synthetic drug li ordnajna aħna. Il-karozza għaddiet minn miegħi. Chris Bartolo jinħareġ mill-ħabs. Triq li minnha Ġesù għadda. L-istorja ta' Xarabank, l-istorja tiegħek. Merħba.
Insellmilkom. Hawnhekk għandi f'idejja white paper dwar il-kannabis. Tgħid ħafna affarijiet din il-white paper li se niddiskutu. U tista' tgħid illi dwar din il-white paper għamel diskussjoni u pratikament tkellem kulħadd. Imma kien hemm persuna illi meta ma kienx hawn kol konna naħsbu li m'hawnx droga, kien hu illi tkellem. Kien hu illi beda l-affarijiet. Kellu anka teddida fuq ħajtu minħabba li kienet jgħidha kisbien. Għamel 42 sena, ilu 42 sena jaħdem u fetaħ ċentri għazzaza u għal Minnu qiegħed il-ħabs, eċċetera. U ma nafx imma ma saqsi ħadd x'jaħseb fuq din il-white paper. U jena allura stidintu hawnhekk Monsignor, grazzi l għenet li l-għajt. Grazzi, grazzi. Alla jbira, kinti xtamel propja xina. Mill-axar darba li rajtek, sissa mux għet najdlek għek. Għet nixkien.
Le, mux għet nixkien, imma għet mur għalla, għet taqleb għalla ħjar għet narak jena. Sina tajjeb.
Eh?
Il-Monsinjur għandu 92 sena, eh? Kważi, kważi 92 sena. Alla jbirek, alla jbirek. Mons, inti x'taħseb fuq din il-white paper? Għanejlek, kiena
nitkellem miegħek b'rispett u mingħajr preġudizzju. Inti taf li żgħażagħ huma f'qalbi minn dejjem kienu. u taf illi f'dawn it-42 sena għamilt minn kollox biex dawk illi jaqgħu nipprova nerfagħhom u ngħinhom, flimkien mat-tim tiegħi naturalment, mhux waħdi. Jiġifieri jiena white paper bħal din ma naqbadx u nibda nikkritika mill-ewwel. Irrid inkun oġġettiv kemm jista' jkun għaliex il-White Paper l-iskop tagħha jidher illi ż-żgħażagħ li jmissu l-ħaxixa, għax ma jitkellimx imbagħad fuq pussess ta' drogi oħrajn, għandu jagħmel dan b'responsabilità. Jiġifieri tinsisti fuq ir-responsabilità. U għaliex? Tinsisti fuq il-responsabilità għaliex id-droga anke l-ħaxixa għandha potenzjal ta' riskju għas-saħħa fiżika, saħħa mentali u anke l-imġiba. Naturalment xi ħadd jista' jgħid li ma lili ma tagħmilli xejn. Jiena ili noħodha ma nafx kemm snin u nħossni tajjeb. Anzi, inħossni ħaj, inħossni I can cope, u dari ma kontx hekk. Jiġifieri l-istess ammont ta' droga jista' jagħmel effett differenti fuq persuna oħra. Għax l-effetti varja, anki l-istess kwantità ta' sustanza fuq nies differenti jista' jkollha effett differenti. Tittara anki l-impatt li qed ikollha fuq ħajtek fuq ix-xogħol tiegħek għax inti għandek ċerti obbligi u għalhekk il-White Paper tiżisti fuq użu risponsabbli għaliex hekk l-użu li qed tagħmel mhux qed iħallik iżżomm l-obbligazzjonijiet li għandek fix-xogħol. Nieħdu pereżempju driver illi jieħu ammont ta' droga anki fil-limiti ta' dak li tgħid il-White Paper. Hekk jieħu dik id-doża f'ġurnata. Dan ikun imdamdam. Dan sa jkun periklu għal ħafna nies. Ħu infermier li jidħol l-isptar. Ħu pulizija li qiegħed fit-triq. Ħu student li qiegħed l-università. Ħu avukat. Ħu tabib. Eh, jiġifieri dina mhux għalkemm tgħid taqbad u tieħu id-doża li trid. Immaġina driver li jiġi għat-tfal filgħodu kmieni fl-Erbgħa fis-sitta u kwart ta' filgħodu jippikkja t-tfal minn hawn u minn hemm u jkun ħa joint jew tnejn qabel. Jiġifieri, ifhimni, eh, jiġifieri, eh, iċ-ċirkostanzi rridu narawhom kollha. Mhm.
Mons, ejja neħduha biċċa biċċa, mela dan il-white paper qed tgħid li persuna tista' ġoddar tagħha mhux fil-pubbliku tiżra erba erba sari tal-kannabis. Inti ma di taqbel? Ħa ngħidlek.
L-ewwel ħa nispeċifikaw x'jiġifieri erba' pjanti. Jiena għamilt intervista l-ġimgħa li għaddiet ma' 14 mir-residenti tagħna, online għamiltha u individwalment għamiltha, u sitt membri tal-istaff biex nara anke l-opinjoni tagħhom. Għaliex? Għaliex jiena qatt ma żrajt pjanti Imma xi wħud mir-residenti kienu jiżrgħu l-pjanti. Allavorja ma kinux legali dak iż-żmien. U saqsejthom, x'jiġifieri erba' pjanti? Qaluli ħa ngħidlek. Erba' pjanti biex jikbru trid ix-xhur. Minn tliet xhur sa sitta jiddependi mid-dawl li jkun hemm, hekk ikunx hemm dawl elettriku jew dawl biżżejjed tax-xemx, u din titla' sa seba' piedi. u tista' tkun wiesgħa minn tliet metri sa tliet metri skont fejn tiżragħha u fejn tagħmilha. U din tista' ttik minnha toħroġ żewġ kilos żewġ kilos ta' ħaxixa. Żewġ kilos ta' ħaxixa huma elfejn gramma. Elfejn gramma toħroġ minnhom 570 joint. Jiġifieri barra s-seba' grammi li jagħmlu li qed jgħid illi inti ma tkunx penalizzat fuqhom hekk isibuhom fil-pussess tiegħek, barra s-seba' grammi li huma madwar 20 to 23 joints, inti sa jkollok ukoll erba' pjanti li sa jirġgħu jtuk 570 joint oħra. 570 ġo.
Hekk jiġu, eh, għażew hekk toħroġ żewġ kilos. Mhux il-pjanti kollha jagħtu l-istess għax jiddependi mid-daqs. Hemm pjanti li hekk ikollhom fejn jinfirxu jikbru iktar u oħrajn jikbru inqas. U wara ċerti xhur ma jiġux mill-ewwel dawn. Ġifieri dan jien it-tarif li tawni. Ah, meta, meta tkellim, għed nirringrazzjak għax inti kif sidintek għal-programm, inti għamilt ir-riċerka ma' residenti. Ekku. Int għajt maħħom dik kienet ħaġa ek eh, affaxxinatni li għamilt il-bicċa xogħol. Ehm, ir-residenti qed jaqblu Le, jiena kellimt bħal metlek 14 resident fosthom ħames nisa u l-oħrajn irġiel kollha għaddew minn esperjenza ta' konsum ta' droga. Bħalissa r-residenti kollha li għandna fid-djar tagħna kollha, jiġifieri ħamest idjar li għandna, 92 fil-mija minnhom bdew bil-kannabis. 92 fil-mija bdew bil-kannabis. Bħalissa 40 fil-mija minnhom daħlu magħna minħabba l-kokaina. 38 fil-mija minnhom minħabba l-eroina. Il-kokaina qed tieħu l-post tal-eroina issa. L-oħrajn, jiġifieri kien hemm nies li ġew minħabba l-użu regolari tal-kannabis li jista' jwasslek anki biex eh, ikollok bżonn tfittex l-għajnuna. Infatti, eh, jiena kelli wieħed minn dawn iż-żgħażagħ li intervistajt qalli li hu Kien biss fuq il-cannabis. Kien jieħu three grams kuljum. Three grams jiġifieri taf inti mhux doża żgħira ħafna. Qalli hu għal f'paranoja li għamilt erba' snin magħluq fid-dar la naħdem ma noħroġx mill-bieb ta' barra bil-paranoja li kelli u kelli mbagħad indur fuq il-psikjatri biex jgħinuni. Jiġifieri din hija s-sitwazzjoni.
Mons, imma jekk jiena pereżempju, għad ma ħadt rogi, imma jekk jiena nkun irrid noqgħod id-dar jew żagħżugħ, jew żagħżugħa toqgħod id-dar u toqgħod pejjep il-ħaxixa. Meta tagħmilha quddiem ħadd waħedha, id-dar tiegħi jew ta' min tkun, dik speċi Inti speċi fiex fiex tidħol fiha din il-ġoċol? Li li jien ma nidħol f'xejn, jiġifieri u ma tinkwetanix, dana tista' minflok toqgħod id-dar biex tiekol il-kannabis, toqgħod id-dar u toqgħod tixrob l-alkoħol, jew toqgħod pejjep, jew toqgħod tixrob il-kafè. Hemm ħafna M'għandux affarijiet li dritt wieħed għena jista' dulti tal-ħaxix Elsa. Dritt- M'għandux id- dritt li jħodha. Il-bniedem huwa liberu li jagħżel bejn it-tajjeb u l-ħażin. Kull bniedem huwa liberu u jien missa nindaħal fil-libertà tal-individwu fl-għażliet li jagħmel, però meta inti tagħżel xi ħaġa trid tkun lest li terfa' mbagħad il-konsegwenzi. Ħafna drabi n-nies jagħżlu mingħajr ma jqisu l-konsegwenzi fuq saħħithom u l-impatt li jista' jkollhom fuq ħaddieħor. Għax altru jiena mpejjep waħdi u altru mpejjep quddiem it-tfal jew quddiem ħuti jew quddiem il-minorenni, hemm differenza kbira.
Ma tistax skont il-white paper. Skont skont il-white paper. Ma tistax tagħtur il- Qed tipprojbik anke li tpejjep fil-pubbliku. Eżatt, ma tistax laqqas. Hekk hu. Imma ġifieri, ġifieri inti tara li jien għandi dritt, inti l-white paper dak li qed tagħmel qed tagħtini dad-dritt li nagħmel. Però qed tgħidlek użu responsabbli u dik importanti għax dik tbiddel kollox. Mhux qed tgħidlek agħmel li trid, qed tgħidlek meta tagħżel kun responsabbli li terfa' il-konsegwenzi tad-deċiżjonijiet li tieħu. Ġifieri tajba mela din il-White Paper li qed tgħidlek kun responsabbli u tħalli f'idejk. Fuq din il-ħaġa, ġifieri qed nispeċifikaw aħna, mhux qed ngħid taqbilx jew le, jew hix tajba jew le. Imma, mela, din il-White Paper qed tgħid dawn l-affarijiet, qed tgħid li inti responsabbli imma tikkonsma, eċċetera. U qed tgħid ukoll li m'għandhomx imorru l-ħabs in-nies Jiġifieri min jikkonsma l-ħaxixa m'għandux imur il-ħabs. Inti taqbel magħha din? Naqbel, jiena dejjem qbilt magħha. Jiena qatt ma qbilt, jiena dejjem qbilt mad-dikriminalizzazzjoni tal-pussess tad-droga, mhux tat-traffikar, tal-pussess. Tant hu veru li jiena fl-aħħar tat-tmenijiet ftaħt ċentru apposta li ngħidulu Prison Inmates Programme. biex dawk in-nies li kellhom problemi ta' droga u daħlu l-ħabs, inġibhom mill-ħabs u ntihom rehabilitation f'ambjent differenti mill-ħabs. Jiġifieri ara kemm verament il-Caritas dejjem qablet illi dawn in-nies m'għandhomx ikunu penalizzati, m'għandhiex titħassrilhom il-kondotta tagħhom, m'għandhomx jispiċċaw f'qorti li jagħti deċiżjoni wara disa' snin fuq każi li kellhom qabel. Dade binna miegħu aħna. U fil-fatt, kif tafu intom, fid-Dangerous Drugs Ordinance li kien hemm, kien hemm ċara ħafna li ftit qabel, ftit ilu, kienet jekk ikollok pusess ta' 3.5 fil-mija, grammi, alright, ma tkunx penalizzat, dik kienet diġà fil-liġi tagħna meta ġiet emendata. Jiġifieri, issa li hemm din il-qabża u ħafna nies isaqsu, Għaliex din qabża minn 3.5 għal 7 grams plus li tħawwel erba' pjanti fid-dar? Dil qabża arawha kbira u ħafna nies ma jifhmux għaliex. Għaliex ma jidhirx lanqas li kien hemm xi studju xjentifiku li jipprova din il-ħaġa. Il-white paper tgħid li għandu jsir studju xjentifiku wara li issa tinġabar l-informazzjoni għax il-white paper mhijiex l-aħħar kelma. li l-Gvern qed jagħti, White Paper huwa abbozz biex niddiskutuh, biex naraw it-tajjeb li fih, affarijiet li jistgħu jiġu emendati u allura din kienet l-idea tal-White Paper. Jien qisek qed toġġezzjona għax hemm seba' grammi, jiġifieri qed tarahom wisq inti. Le, mhux jiena,
ir-residenti kollha li jiena intervistajt, inkluż l-istaff, jiġifieri 21 intervistajt b'kollox, u individwali ma ma jaqblu li għandhom ikunu dikriminalizzati il-pussess Li ma jispiċċawx il-ħabs. li ma jispiċċawx il-ħabs eċċetera. Però rawha li seba' grammi u erba' pjanti hija kwota għolja ħafna. Ma' dik ma qablux. Li seba' grammi rawhom kwota għolja ħafna. Qalu taf x'jiġifieri? Kieku kellek tieħu seba' grammi, allura lanqas timxi, tiddamdam għal kollox, anke jekk tieħu inqas. Iva, dan il-white paper mhix qed tgħid li għandek tieħu seba' grammi kuljum, Alla ħares. Qed tgħidlek li jekk tinqabad b'seba' grammi, jekk tinqabad b'seba' grammi. B'iktar minn seba' grammi. B'iktar minn seba' grammi. Mbagħad jgħidlek terġa' jkompli jgħid li minn 28 gramma sa 7 grammi, Hemmhekk jieħdu jsiru proċeduri mbagħad. Wieħed irid jitkellem quddiem il-Kummissarju tal-Ġustizzja u jaraw eżatt how to deal it. Però xorta ma jeħilx il-ħabs. Qed tifhem? Mhm. Anki minn jekk wieħed ikollu possess ta' 28 gramma sa 7 grammi. Jiena jiena ngħidlek il-verità eh, rajthom daqsxejn Il-kwoti rajthom għoljin jien. Jien hekk ħassejt. Li huma u mbagħad ivverifikajt maż-żgħażagħ tagħna u tiskanta kollha kemm huma. Kollha kemm huma. Kien hemm wieħed barrani fost dawk li intervistajt, ġifieri li qiegħed bħalissa fil-programm. Ma kienx kontra l-white paper as such, però meta meta semmew din il-kwota, qalli jiena fl-opinjoni tiegħi hija kwota għolja ħafna.
Mosha nifqu għal waqfa qasira, meta niġu lura għandi iktar mistoqsijiet xi nsaqsi lill-Monsinjur. Fosthom, nixtieq inqajjem il-punt issa jekk din se tkun legali, mhux hekk huma biex qed jgħidu legali ma li tkun tista' toħodha, se jiġri minn dawk illi nqabdu eh, qabel qasrija waħda mhux berba waħda u eħlu ħafna snin il-ħabs. Dawk se jibqgħu il-ħabs, kunu magħkom minn hawn ftit ieħor.